Җавабым бар. Кәеф сезнең өчен ул нәрсә? Кәеф?
Менә эштәге халәтең, халатың. 23 ел, 9 февраль, 15.30. Ялкын журналы барлык дусларын яңа кәеф Медиа лабораториясенең ачылышына чакырды. Менә аның паранормаль мизгелләре башланып та китте кебек. Исәннәрмесез, әссәламә галәйкүмнәр, җәмәгать. Менә шулай матур иттереп башларга булдык без бүгенге Репортажыбызны җәмәгать ялкын яңадан безне үзенең мотор грандиоз бер чараларына чакырды. Нинди чара? Нишләп мин болай барам? Кояш түгел. Чөнки э, әлеге э, чөнки әлеге тамашаның, әлеге мәҗлеснең менә градусы дип әйтик инде бары тик үсә генә бара бары тик югарыга гына өнди бары тик бары тик бары тик уахаха
Мин нәрсәдер әйтергә тиешме хәзер? Нәрсә әйтим, бар да яхшы дигән сүз артында бер кат. Нишләп син котырасың миңа?
Мин бит не хәлләреңне белдергә дип килдем. Син котырына башлыйсың. Не шулай нәрсә дип әйтергә тиешсең. Тавышың матур юк чыннан да. Шигырьләрне матур, бигрәк матур укыйсың. Шаккаткыч.
Шаккаттыргыч.
Әлеге вакытта Лилия белән тоташырга мөмкин. Мөмкин әйе.
Кәеф медиа мәйданының медиа лабораториясенең ачылышы. Мин монда блогер буларак килдем. Кайда синең образың? Э, татар кызы образы кайда ул ул минем машинада калды без инде бүген иртән шушы медиа лабораториягә килеп төшердек вайн әйе һәм шуңа күрә башка җиргә барып килергә туры килде һәм костюм машинада калды кайдан менә кайдан нишләп менә нәкъ менә шул образны алырга булдың

Барыгызны да котлыйм, монда күрергә шат. Э, телне куллану, телдән уялмаска, курыкмаска менә рәхәтләнеп теләп, кемдер бәлкем э, матур да сөйләшәлмидер татарча да, но ул да үз сүзен әйтә лә, үзенең теләкләрен кешеләр белән аралашырга һәм ымлашып булса да үзенең сәламен җибәрергә мөмкинлек бирә бу. Барыгызны котлыйм, бик зур вакыйга. Йә, рәхмәт. Әле эштеп елар икене, мин булар итеп йөрүчеләр ике кеше генә иде. Бүгенге көндә Татарстанда инде мин блогер дип йөрүчеләр йөздән артты. Аның күпчелеге, әлбәттә, татарча да белә, татар телен яхшы беләләр. Гомумән, бу зур сөенеч. Безгә Айдарса белгәч, өч ел монда килгәч, безне җыеп сүкте. Менә инде хәзерге балалар гәҗит укымыйлар, журнал укымыйлар, телевизор карамыйлар, радио тыңламыйлар. Нишләргә җыенасыз дип. Мин сезне барыгызны тәбриклим. Менә Каир медиа лабораториясе, минемчә, ул Эксперимент кына түгел, ул зур нәтиҗәле хезмәт булырга тиеш. Яшьләр бүгенге көндә, минемчә, татар телен белергә тиеш, татар телен сакларга тиеш, аны үстерергә тиеш. Менә бүгенге проект ул шул максатка ирешкән.
Әзерме? Әзер. Бер!

Без инде әлеге лабораторияне максатын беләбез. Безгә аңлаттылар. Сез менә аңлатып китегез әле. Ничегрәк менә? Башыгызга ничек килде бу идея? Әйме? Кем белән киңәшләштегез? Кемнәр белән киңәшләштегез? Нәрсәләр әйттеләр сезгә? Хупладылармы? Хупладылар инде, әйме? Әгәр ачкач инде. Хупладылар.
Гомумән, мин уйлыйм, гомумән шундый бәхетле кешеләр. Чөнки Татмедида безнең искиткеч җитәкчеләр эшли. Менә нинди генә идея белән киләсең, Нинди генә теге ул тәкъдим белән керәсең, яме һәрвакыт алар тыңлый, һәрвакыт тыңлый, алар һәрвакыт русча әйтсәк прислушиваются. Э, бит гомумән без бит инде Роберт син бик яхшы беләсең, без э, безнең тамашачылар да беләләр бит инде безне, яме. Безнең бит инде ул төп эшчәнлек Ялкын журналының гомер-гомергә ул булган э, булачак журналистлар тәрбияләү яшь буынны яшь буынга татар телен сеңдерү дип әйтимме инде үз үз милләтеңә мәхәббәт Э, тәрбия дип әйтим мин дәйме ул булган э, һәм булачак та алга таба да теләктәшлек һәм шуңа күрә бездә туды шундый идея э, булдырырга безнең бер генә студия безгә җитми башлады чөнки анда безнең студентлар сыймый әйме сыймый башладык без имеш шуңа күрә инде менә безнең барлыкка килде тагын ике студия быел бит безнең роберт милли мәдәниятләр елы татарстанда игълан ителде әйме ике мең дә егерме өченче ел шуң Менә шуңа күрә без быел инде үзебезгә шундый максат куйдык, районнардан инде булачак журналистларны гына эзләмичә, алар арасыннан эзләргә, ниндидер үзенең блогын булдырырга теләгән ниндидер яшүсмерләрне, балаларны, үзенең колонкасын дип әйтсәк тә булаймы? Әйе. Һәм ул булырга һәрвакыттагыча без әйткәнчә татар телендә эшләүче генә түгел, ә удмурт телеме, чуаш телеме, рус телеме һәм инде әлбәттә тагын марый телебездә алар бик күп, әйме, бу милләтләр. Алар ниндидер үзләренең шул милли үзенчәлекләрен күрсәтеп, ниндидер видеолар төшерергә без өйрәтергә телибез. Аларны шушы эшчәнлек белән шөгыльләнергә теләүчеләрне табырга телибез. Һәм инде аларны нәкъ менә шушы безнең Кәеф медиа лабораториясенә чакырып, әйбит, инде аларга ниндидер мастер-класслар бирергә, дәресләр үткәрергә. Бу инде безнең бу ел торган максатларыбызның берсе. Тагын бер әйберне әйтергә оныткансың син, әйме, Рәмзия? Мин бит инде, мин бит инде, әйдә менә, менә.

Э, актив уеннар видеодан һәм фотодан баш тартып менә мондый уеннар. Ә без шул ук вакытта аларның туры эшләре белән шөгыльләнәбез. Без аларны төшерәбез. Ә алар уйнап яталар.